Wara li tajna ħarsa lejn l-ewwel parti tal-quddiesa, il-Knisja ddaħħalna fl-ewwel taqsima tal-quddiesa, l-ewwel taqsima importanti ħafna. li hija marbuta ma' post partikolari li hija l-ambone, li hija l-artal tal-kelma, l-ambone li f'din il-knisja jinsab warajja. L-ambone huwa l-post li minnu il-knisja tħabbar u xxandar l-aħbar it-tajba ta' Alla għall-komunità Nisranija. Ma ninsewx, Ġesù enfasizza diversi drabi, darba minnhom b'enfasi tassew qawwija, mad-dixxipli tiegħu, Isimgħuni. Donnu Ġesù jrid li aħna nitfgħu l-attenzjoni tas-smigħ tagħna kollha fuqu. Aħna bil-Malti għandna vantaġġ nużaw din il-kelma isma' minni, donnu Ġesù lilna lkoll permezz tal-liturġija tal-kelma, Qed jgħidilna, Isimgħu minni, agħtu kasi, ħallu d-dawl tal-kelma tiegħi imexxikom. U dan allura jiftħilna quddiemna d-disponibbiltà li aħna nisimgħu, li aħna npoġġu bil-qiegħda biex bl-attenzjoni kollha nisimgħu dak li Alla jrid jgħidilna. Il-liturġija tal-kelma hija maqsuma b'sistemi differenti għal matul il-ġimgħa u b'sistema differenti, metodu differenti għall-Ħadd. Il-Ħadd hu maqsum fuq tliet snin, il-liturġija tal-kelma matul il-ġimgħa hija maqsuma fuq sentejn. Però dan mhux l-uniku tqassim fil-liturġija tal-kelma. Kull żmien partikolari jew inkella kull staġun għandu liturġija għall-kelma tal-kelma li hija mfassla b'mod partikolari biex twassal idea jew ħsieb, ngħidu aħna. Fi żmien l-Avvent, il-Knisja tippreżentalna siltiet mill-Kotba Mqaddsa li jenfasizzaw dak li l-Avvent għandu jfisser għal kull Nisrani, is-sejħa, l-istedina li Alla qiegħed jagħmlilna biex aħna Naħdmu, kif jgħid San Pawl ir-Rumani, naħdmu id f'id miegħu għall-ġid. Imbagħad, ovvjament, ir-risposta għal dan kollu tidher fil-liturġija tal-Kelma ta' żmien il-Milied meta aħna ċċelebrajna t-twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Kif jgħidilna Ġwanni, il-Kelma ta' Alla li saret bniedem, kif din il-Kelma aħna nistgħu nikkonkretizzawha, nagħmluha r-realtà tagħna tal-ħajja ta' kuljum. Il-liturġija tal-Kelma f'kull quddiesa hija mqassma b'dan il-mod. L-ewwel nett, fil-ħdud għandna l-ewwel qari li normalment ikun meħud mill-Testment il-Qadim jew inkella, fi żmien l-Għid b'mod partikulari, naqraw siltiet mit-Testment il-Ġdid, mill-Atti tal-Appostli. Imbagħad, wara l-ewwel qari ikun hemm is-salm jew il-kantiku li għalih aħna mistiedna anke biex Inwieġbu flimkien, wara s-Salmu l-Kantiku imbagħad hemm it-tieni qari, normalment ikun meħud minn xi ittri li nsibu fit-Testment il-Ġdid, jew San Pawl jew San Pietru. Ninnutaw li wara kull silta mill-qari, min qiegħed jaqra Qiegħed jgħidilna, Isma' din mhix il-kelma tiegħi, din mhix xi ħaġa li qed ngħidilkom jien imma hija l-kelma tal-Mulej. U aħna ta' din il-kelma nroddu ħajr lil Alla, ovvjament biex jiena nrodd ħajr lil Alla ta' dak li smajt irrid inkun smajtu. U naħseb li ta' min enfasizzaw li l-liturġija tal-kelma, ġifieri l-ħin li matulu tinqara l-kelma ta' Alla, mhux break fil-quddiesa, mhix xi ħaġa, mhux spazju fejn aħna nieħdu naqra mistrieħ, sakemm jgħaddi l-ħin, imma hija proprju Alla li qiegħed ikellimna. Wara t-tieni qari għandna l-purċissjoni, il-purċissjoni għall-Evanġelju li matulha jitkanta eh, il-vers ta' qabel l-Evanġelju. Mbagħad ovvjament is-saċerdot jew id-djaknu jekk ikun il-każ iħabrinna l-Evanġelju. L-Evanġelji normalment ikunu marbutin minn wieħed għall ieħor jew kella adatti skont is-solennità jew il-festa li qegħdin niċċelebraw. Hekk il-liturġija tal-Kelma, l-ewwel parti tagħha għall-inqas, hija kollha meħuda mill-Kelma t'Alla, mill-Iskrittura. Fiha hemm ħjiel anke ta' dak li kienu jiċċelebraw il-Lhud, kif kien jiċċelebra Ġesù fis-sinagoga fejn kien ikun qiegħed jipprietka, billi jisimgħu l-Kelma t'Alla li titħabbrilhom kull nhar ta' Sibt. Aħna din il-Kelma t'Alla bil-mod il-mod, ħadd wara ħadd jew inkella ġurnata wara ġurnata, tkun qed titħabbrilna. Fiha naraw id-dawl li Alla jagħtina u l-Ispirtu li jagħtina biex mhux biss jurina fejn qegħdin illum, imma fejn jixtieqna li aħna mmorru.